Ech soen Iech e ganz grouse Merci fir Är Präsenz haut de Mëtten, well ech weess, dass Der vill ze dinn hutt am Moment an dass vill ass. An elo komme mir och nach mat de Parlamentswale, mee dat ass effektiv den Haaptsujet vun eisem Comité national haut de Moie gewiescht ass. Et ass den Nationalvirstand, den éischte vun der Rentrée fir den OGBL fir dëst Joer. A wéi et logesch erschéngt, war natierlech den Haaptsujet d'politesch Wahlen, déi virun eis stinn, a wat mir dozou ze soen hunn als iewescht Gremium vum OGBL. Den 8 Oktober stinn d'Parlamentswalen un an et ass iwwerhaapt net egal, wat do dobäi erauskënnt. Et ass eis net egal. Et betrëfft eis au contraire direkt. Et betrëfft all déi Leit, déi mir vertrieden. Et betrëfft eis Memberen. Et betrëfft déi schaffend Leit zu Lëtzebuerg. Et betrëfft déi Pensionéiert, hir Famillen. An duerfir ass et och fir eis net egal. An duerfir ass et och wichteg an et ass komplett an eiser Missioun, dass den OGBL och Stellung hëlt zu de politeschen Inhalter, déi et ginn. Mir sinn an enger Situatioun vu groussen Onsécherheeten, international, mee awer och hei am Land, souwuel wirtschaftlech Onsécherheeten, mee awer och grouss sozial Onsécherheeten a politesch Onsécherheeten. An an esou enger Situatioun ass et nach méi wichteg, datt déi richteg Politik gewielt gëtt a gemeet gëtt am Sënn vun de Leit. A mir sinn den onofhängege Gewerkschaftsbond, wéi Der wësst. Dat heescht, mir si parteipolitesch onofhängeg. Dat steet och an eise Statuten dran. Do si mer och stolz drop a mir halen dodrunner fest. Mee dat bedeit eben net, datt mer politesch neutral sinn. Au contraire, mir soen dat, wat mer denken. Mir hunn eng politesch Meenung, mir hu Fuerderungen, mir hunn och rout Linnen, mir hunn No-Gos, mir hu Saachen, déi mer eis wënschen. A mir, Dir sidd der och gewinnt vun eis, stinn dozou a soen et och, wann et noutwendeg ass. An an dësem Fall ass et eben noutwendeg. An dofir gesi mer eis hei voll an eiser Aufgab, och eng Analys ze maache vun deem, wat do läit u Wahlprogrammer. Dir wësst, dass mer virum Summer, huet den OGBL, u sech den nationale Virstand, säi Wonsch, Wahlprogramm geschriwwen. Dat hate mer an engem Dossier vun eiser, eisem Magazine Aktuell gemeet. Mir hätten en och hei an der Pressekonferenz virgestallt. Dat hat Der alles matkritt. Mat eise Fuerderungen a Visiounen, politesch, op deene Sujeten, déi eis betreffen, also op eise Kärsujeten. Natierlech gëtt et nach vill, vill méi ze soen, wéi dat, mee mir hunn eis jo iergendswou missten och reduzéieren. Och textuell, fir elo net ze vill Sujeten ze abordéieren, mee op den Haaptpunkten hu mir Aussoe gemeet. An du koum de Summer an du koume jo esou lues d'Walprogrammer eran a mir hu se elo all a mir hu se analyséiert. An dat ass schonn e wichtege Moment gewiescht fir eis haut de Moien als Comité national vum OGBL, wou mer eng Géigeniwwerduerstellung gemeet hunn zesummen zwëschent deem, wat mir mengen, datt misst sinn op deene wichtege Froen an deem, wat. D'Parteie soe wat si sech wënschen op deene wichtege Froen, an esou datt mer wierklech eng detailléiert Analys op den Haaptsujet fir d'Gewerkschaft gemeet hu vun deem wat déi eenzel Parteie soen. An ech hunn et schonn e puermol gesot, heiansdo mengt een, d'Parteie soe jo awer grosso modo dat selwecht, virun allem wann een d'Wahlplakater kuckt an der Strooss an esou. Mee u sech, wann een am Detail d'Programmer liest, da gesäit een, datt et wierklech Welte ginn zwëschent de. Positioune vun deenen engen a vun deenen aneren. A mir sinn do an eiser Missioun, eben drop hinzeweisen, wat deen een oder deen anere dozou seet. An duerfir hu mer Folgendes gemeet, Mir hunn en Dossier geschriwwen, an deen hutt Der elo virleien. Dat ass elo en Avant-première souzesoen, well offiziell ass en elo an der Dréckerei. Mat dem Magazine Aktuell kënnt en elo eraus an e geet dann och un all eis Memberen an an de Betriber verdeelt an esou weider, esou ka jidderee sech nach virum 8 Oktober e Bild maache vun deem, wat en da gutt fënnt an net gutt fënnt. An esou hoffe mer, eng Hëllefstellung ze sinn am Choix vum Wieler, vun der Wielerin, an dee kënnt an den nächsten Deeg an d'Boîtten. Dir hutt en awer elo kopéiert do leien an Dir gesitt, dass en awer schonn en corseiert Dokument sinn, 32 Säiten. Wéi gesot, do hu mer schonn immens missten op Sujete reduzéieren. Natierlech eis klassesch Sujeten, d'Lounpolitik, Kloer fir d'Gewerkschaft, mee awer och d'Fro vun dem Aarbechtsrecht, den Aarbechtszäiten, d'Aarbechtszäitreduzéierung, d'sozial Sécherheet, d'Gesondheetspolitik, d'Steierpolitik, d'Wunnengskris, d'Ekologie an esou virun. Dir gesitt dat virleien. An do hu mer da versicht, Kapitel fir Kapitel vergläichend virzestellen, wat den OGBL seet a wat d'Parteien dann dozou mengen. Wat kloer ass, an ech mengen, dat ass wichteg, Mir hu keng Wahlrecommandatioun gemeet a maachen och keng, och hei net. Dat soe mer. Mir soen net, wielt déi Partei oder wielt déi Persoun oder wielt deen net, mee mir soen eigentlech, wielt déi, déi déi Inhalter do verteidegen, déi eis um Häerz leien an déi wichteg si fir d'Interesse vun de Leit ze verteidegen, virun Attacken awer och nach weiderzebréngen. an nach fortschrëttlech am Sënn vun de Leit no vir ze bréngen. Wa mer elo den Dokument huelen, gesitt Der, dass elo ganz vill dran ass. Mir hunn eng kleng Introductioun gemaat, wou mer eben erklären, dass mer net, dass et eis net egal ass, wat do gesot gëtt, an dass dat e wichtige Moment fir eis ass, a wou mer eben drop hiweisen, dass mer, och wa mer keng explizit Wahlrecommandatioun géint ee maachen, awer ganz staark Reserven hunn par rapport zu villen Aussoen vun enger Partei, op d'mannst wou d'ADR ass. Mir warnen do virdru. Mir gesinn europäesch wierklech e Rietsruck a ville Länner, wéi mer alleguerte wëssen. A mir warnen och hei virun verschiddenen Aussoen, déi am Wahlprogramm gemeet ginn, déi awer wierklech auslännerfeindlech sinn a respektiv och wou Sujete genotzt gi fir nach eng Kéier géint d'Interesse vun de Leit, déi hei zu Lëtzebuerg schaffen oder liewen an anerer Nationalitéit sinn, geriicht sinn. E bëssen änlech geet et eis bei de Wahlprogrammer vun de Libertären, de sougenannte Libertären, wou mer och eng ganz Rei geféierlech Tendenze gesinn an den Inhalter, wou drastimme. Dir kënnt dat do am Detail dranner noliesen. Fir de Rescht hu mer all d'Parteie gekuckt ze analyséieren, all, alleguerten ausser eng, do muss ech mech entschëllegen, dat ass d'KP. Dat ass awer, mir hunn dat hinnen och erkläert, si, de Wahlprogramm war nach net do op Pabeier. Mir hu, maachen awer en Hiweis dann an eiser Dokumentatioun dodrobber, dass een dee kann noliesen an dass et do op ville Punkten och Saache sinn, déi mer ënnerstëtzen, awer dass et halt, dass mer den textuell, nach net konnten d'Saach genau analyséieren. An erlaabt mer och nach ee Wuert, ier mer elo zu dem Text u sech ginn, wou awer ganz wichteg ass, mir hu vill zu der Besteierung geschriwwen, dat wësst Der, dat ass och ee wichtige Punkt fir eis. Mir hunn eis och ganz staark dofir ausgesat, dass et keng weider Senkunge vun de Betribsbesteierungen ginn. Mir hunn awer gesinn, dass den Här Thelen als Patronatsvertrieder weider, Fuerderung gestallt huet vu Senkunge vun der Betribsbesteierung. A mir wollten dat enke ganze bësse richteg stellen, well e stellt eis an dem internationale Verglach esou duer, wéi wa mir hei e ganz héich Betribsbesteierung hätten, well e vun dem Taux médian vun 21 Prozent an der EU schwätzt a mir do driwwer leien. Mee et muss een awer wëssen, datt déi, déi ënnert 21 Prozent sinn, all d'Länner sinn aus Osteuropa an all eis Nopeschlänner iwwert deem Taux leien, wäit iwwert deem Taux an och iwwert eisem Tour vu Lëtzebuerg, sou dass mer dat awer och e bësse wollte richtegstellen. Mee wéi gesot, dat ass och en eegent Kapitel an dem Dokument. Wann een elo e bësse kuckt, well et ass wierklech schwéier, Iech elo haut, ech wëll och net stonnelaang duerch dee Pabeier do goen, wann een elo versicht e bëssen ze resüméieren, wee seet da gutt Saachen a wee seet da net gutt Saachen, kann ee vläicht soen, dass insgesamt verschidde Sujete sinn, wou den OGBL begréisst, dass se verschidde Wandelen an de politeschen Aussoe koumen a wou mer och frou sinn, dass e bëssen op eis gelauschtert ginn ass. An e Klassiker, mengen ech, dat wësst Der, dass dat vun eis elo kënn, ass natierlech d'Fro vum Index. Mir ware virun e bësse méi wéi engem Joer hefteg domadder concernéiert, datt Indexmanipulatiounen virgeholl gi sinn, an datt elo déi selwecht Parteien, an awer quasi all d'Parteien, haut soen, Mir bekennen eis zum Indexmechanismus. A mir wëllen net un den Indexsystem, de Lëtzebuerger Indexsystem u sech goen, ass fir eis awer e Fortschrëtt. An do si mer och frou a mir sinn och der Meenung, dass et wierklech, well mer eis gewiert hunn an och do Oppositioun gemeet hunn, haut esouwäit kënnt, dass mer wierklech awer e Bekennen zum System hunn, an dat ass och ganz wichteg esou. Natierlech mussen herno och Taten folgen, a mir wäerten do ëmmer weider dru festhalen. Et ass eng rout Linn fir eis, den Index soll net manipuléiert ginn, e soll net reportéiert ginn, e soll net gedeckelt ginn, e soll bleiwen, wéi en ass. Dat ass e wichtegt Element vun eisem Lëtzebuerger Sozialmodell, an dat kennt Der alles, déi Positioun. Mee do, dat begréisse mer emol, ausser, ech muss et jo dann awer ervirhiewen, zwou Parteien, déi nach weider fir de gedeckelten Index sinn, Fokus an d'Piraten, sinn all déi aner Parteie flächendeckend Stellen äusseren sech fir de System. Ähnlech, wou mer soen, dat ass awer gutt, do geschitt eppes, e Sinneswandel passéiert e bëssen, ass an der Fro vun der Steierpolitik de Sujet vun der Kaler Progressioun. Well Dir wësst, dass dat e bëssen e Sujet fir den OGBL ass a war a scho laang ass, an dass mir scho ganz laang d'Fuerderung stellen, de Steierbarème un d'Inflatioun unzepassen, well mer duerch de Phänomen vun der kaler Progressioun Kafkraaftarboussen hu bei alleguerten de Leit an de Personnes physiquen am Barème. An a mir sinn nach. Also an den éischten Tripartite vun dëser Mandature, wou och eng vun deene wou och den Index manipuléiert ginn ass, si mer nach quasi ausgelaacht gi fir déi Fuerderung a mir hunn nach gesot kritt, dat ass absolut ondenkbar. An den zweeten an folgenden Tripartitten hu mer gesot kritt, dat ass politeschen Harakiri, dat gëtt sécher net gemat. Herno hu mer an der leschter Tripartite en Deel Adaptatioun vum Barème kritt an haut si mer dann esouwäit, dass mer awer frou sinn, dass och do quasi an alle Programmer sech op d'mannst d'Thema emol Eescht geholl ginn ass. Elo gëtt natierlech duerch do den Däiwel am Detail, mee mir hunn quasi all d'Parteien, déi awer soen, mir mussen iergendzwou eng Deeladaptatioun vum Barème un d'Inflatioun maachen. Dir kennt déi eenzel Positiounen. D'DP zum Beispill seet, e soll reegelméisseg un d'Inflatioun ugepasst ginn. Dat ass e wesentleche Fortschrëtt par rapport zu deem, wat nach virun e puer Méint gesot ginn ass. Obwuel dat eis net duergeet. Mir hätte gären eng automatesch Upassung. Mir wëllen dat och konkret gesi. Wéi soll dat da passéieren? Wat mengt d'DP? Mee hei ass awer schonn e Bekennen och zu där Fro vun der Entlaaschtung vun den ënneschten a mëttelen Akommesschichten. An dat ass och wichteg esou. Si schwätzt leider net vun deem, wat nach dû ass. Notamment zënter der leschter Steierreform, wësst Der, hu mer déi kal Progressioun a keng Adaptatioun méi vum Barème, an elo an där leschter Mandatur waren 8 Indextranchen a Fall, mir kruten der 2,5 kompenséiert. Dat heescht, et feelen der nach 5,5, dovunner schwätzt DP net. Dovunner schwätzt par conter csv, déi seet, réckwierkend wëlle mer de Barème adaptéieren, awer etappeweis, an déi seet awer net, datt et an der Zukunft eng automatesch Upassung gëtt. Do muss ee soen, souwuel Fokus wéi d'Piraten Wéi och d'ADR schwätzen dovunner, dass an Zukunft reegelméisseg de Barème soll adaptéiert ginn. Fir eis ass dat awer en Zeechen, dass et e bëssen eppes passéiert op deem Dossier do an dass et no vir geet. Fir et elo komplett ze maachen, déi Lénk sinn do mat enger Positioun, déi mir quasi flächendeckend droen, fir eng Adaptatioun, eng reegelméisseg. An d'LSAP kënnt mat enger Propositioun vun engem neie Barème, wou se eeben och soen, déi 5,5 Tranchen, déi nach feelen, déi ginn indirekte Wee iwwer deen neie Barème do adaptéiert. Also dat ass awer och scho fir eis en Zeechen, dass och do den Drock sech gelount huet, dass et e Sujet an der öffentlecher Debatt ginn ass an doduerjer och an d'Parteiprogrammer agefloss ass. Ähnlech, bon, da ginn et natierlech awer bei der Fiskalitéit aner Sujete wou mer net esou d'accord sinn, do kommen ech dann nach drop zréck, mee ähnlech wou mer soen, ah do passéiert eppes, ass bei der Fro vum Logement. Bon, Dir wësst, datt den OGBL eng ganz Programmatik ronderëm d'Wunnengskris huet. Mir hunn eng Fuerderungen, déi eigentlech op e puer Piliere reposéieren, wou et drëms geet, d'Spekulatioun anzedämmen an datt Schluss muss si mat dem ongehemmten Usammelen un Terrainen an Immobilien. An dat muss eben deier gemeet ginn, déi awer drop berout, datt d'Loyeren och net däerfen explodéieren an déi och drop berout, datt mer méi soziale Wunnengsbau brauchen a méi lokativen Wunnengsmaart. An dat soe mir scho ganz laang. An elo si mer awer, gesi mer hei an de Wahlprogrammer, datt och hei all d'Parteien u sech soen, et muss eppes passéieren. An dat ass jo mol gutt, mee dat geet net domadder duer. Si soen och alleguer, déi Krise am Logement kënne mer net méi der fräier Maartwirtschaft iwwerloossen. Déi fräi Maartwirtschaft léist de Problem vun der Wunnengsnout hei zu Lëtzebuerg net méi. A mir brauche méi eng staark Interventioun vu Staat a Gemengen, ech mengen elo ganz resuméiert, an der Fro vun der Wunnengskris. An dat ass och awer natierlech eng Progressioun par rapport zu deem, wat ebe elo iwwert Joerzingte geschitt ass an der Fro vum Logement. Well elo mussen natierlech déi Parteien dann och beweisen, wat se dann ëmsetzen, wa se bis gewielt sinn an enger nächster Koalitioun, och déi eventuell, déi bis elo net genuch gehandelt hu fir d'Kris ze stoppen. déi awer elo ganz gutt Iddien hunn, da si mer dodrobber gespaant. Mee ech ginn do net op den Detail, well dat géif eis hei eng ganz Pressekonferenz huelen. Wann Dir, wann de Sujet Iech interesséiert, do si mer wierklech ganz am Detail am, am Dossier drop agaangen, op all eenzel Fuerderungen an, an deem dote Beräich. Mee och do gëtt et e klenge Paradigmewiessel awer par rapport zu deem, wat, wat fréier déi eenzel Parteien zum Dossier Logement gesot hunn. Ähnlech och, wou mer berouegt sinn, elo mol an enger éischter Instanz, ass den Dossier vun de Pensiounen. Bon, berouegt, ech sinn elo ganz virsiichteg, mee do, do kennt Der de Programm vum OGBL. Mir hunn eis ganz staark geäussert schonn an de leschte Méint, dass mir et net zouloossen, dass Verschlechterungen un eisem gudde wichtegen öffentlech finanzéierten, solidaresch finanzéierten öffentleche Pensiounssystem passéieren. Mir wäerten net d'accord si mat enger Erhéijung vum Rentenantrëttsalter. Mir wieren eis géint d'Leeschtungsverschlechterungen op dem Dossier vun de Pensiounen. D'Positioun vum OGBL an d'rout Linnen sinn do bekannt an sinn och ganz kloer. Mir haten iwwregens pour info e Freiden e Meeting hei vun der pensionéierten Abteilung vum OGBL am Haus, wou ganz gutt besicht war, wou mer och do nach eng Kéier d'Positiounen erkläert hunn. Mir wäerten do e Communiqué maache mat de Fotoe wou Der dat gesitt. Mee op jidde Fall, eis, eis Positioun ass kloer an et muss ee soen, datt elo allgemeng gesinn an de Parteiprogrammer ganz wéineg dozou steet eigentlech an et elo keng kloer Aussoe gëtt vun enger oder anerer Partei, d'Pensiounen wëllen ze verschlechteren. An dat ass scho mol wichteg an der aktueller Kontext, wann et wann et jo esou eng Dringlechkeet géif ginn, wéi verschiddener et versichen eis ze molen, da wär mengen ech hei och e bëssen eng aner Situatioun an der Programm an de Programmer geschitt. Dat ass op där enger Säit gutt ze gesinn, datt hei den den Exigencë vum Patronat, déi jo elo scho méi laang jäizen no, muss een awer elo séier un d'Pensiounen, am beschten nach virun de Wahlen an elo léiwer direkt no de Wahlen, dass deenen elo mol net direkt Rechnung gedroe ginn ass an net an do keng hefteg Aussoe géint, also fir eng Verschlechterung vun eisem Pensiounssystem passéieren. Et kann ee soen, dass et gutt ass, dass verschidde Parteien sech ausschwätze fir eng Initiativ op de Recetten ze maachen, am Fall wou et dann noutwendeg ass zousätzlech Finanzéierungsweeër ze fannen, an dass och geschwat gëtt bei verschiddene Parteien iwwert De Cotisatiounen op de Kapitalerträg, eng Idee, déi eis natierlech ganz sympathesch ass, am Fall wou et do noutwendeg ass. Souwuel déi Gring wéi d'LSAP schwätze sech dofir aus an hirem Programm. Och hei, déi Lénk sinn déi eenzeg Partei, déi eigentlech Verbesserunge fuerdert vun dem aktuelle Pensiounssystem. Dat ass eppes, wat den OGBL jo och scho laang seet. Déi lescht Pensiounsreform vun 2012 huet massiv Verschlechterunge fir déi jonk Generatioun mat sech bruet. Wann déi an d'Pensioun kommen, da kréien déi scho vill manner wéi dat, wat se kritt hätten, wann déi Reform net passéiert wier. Duerfir si mir och do dofir, fir emol déi Verschlechterung aus dem Wee ze schafen, och op der Mindestrent eppes ze maachen an elo emol de System ze verbesseren amplaz ze verschlechteren. Duerfir allgemeng och dat e bësse berouegend. Elo kléngt et bal, wéi wa mer mat alles zefridde wären. Mee elo kënnt awer alles dat, wou mer soen, nee, do geet net esou gutt fir eis. Ech géif soen, ech fänke mat engem wichtege Kapitel un, wat fir eis wichteg ass, wat vläicht ëmmer e bëssen abstrakt ass fir d'Leit allgemeng, dat ass d'Fro vum Kollektivvertragswiesen. Et ass kloer, dass mir als Gewerkschaft fir gutt Léin astinn. An an dat ass jo eppes, wat dann och nach gedeelt gëtt bei de Leit. Mee et muss een awer wëssen, dass, wa mer gutt Léin wëllen, ass nun eemol de Kollektivvertrag dat Instrument par excellence, fir fir gerecht a gutt Léin ze suergen. Elo hu mer awer e Kollektivvertragsgesetz, wat komplett veraltet ass a wat nëmmi der Realitéit vun den Entreprisen zu Lëtzebuerg entsprécht. Dofir fuerdere mir scho Joren, soen ech elo, eng Reform vun deem Kollektivvertragsgesetz. Déi ass. absolut noutwendeg. Si ass eis d'ailleurs schonn am Koalitionsprogramm vun der leschter Regierung, also vun der jetziger Regierung elo, dee leschte Koalitionsprogramm, versprach ginn. Bon, gutt, du koum Covid an aner Problemer dotëschent, mee et ass emol net ugefaange gi seriö Diskussioun ze féieren an dat hu mer ganz staark bedauert an dofir soe mer, do gëtt et elo, Do gëtt et am Fong elo keng Excuse méi. An dee Sujet muss ugegraff ginn, well deen ass en relation mat ganz villen anere Sujeten. Natierlech mat der Fro vun de Léin, mä en ass och a Verbindung mat der Fro vun den Aarbechtszäiten. A wa mer wëllen eng Aarbechtszäitreduzéierung schwätzen a wa mer wëllen Aarbechtszäitorganisatioun schwätzen, geet dat eben nëmme mat engem staarke Kollektivvertragswiesen. Et kënnt dobäi, datt Europa eis dat och seet, datt mer mussen eppes maachen. Et gëtt eng europäesch Direktiv, déi elo souguer virschreift, datt d'Memberstaate solle bis November 2024 e konkreten Aktiounsplang ëmsetze fir méi Kollektivverträg, a si viséieren eng Couverture vun 80 Prozent vun den Entreprisen, déi sollen am Land e Kollektivvertrag hunn. Mir si bei ronn 50. Dat heescht, do ass wierklech vill ze maachen, gell, an do muss eppes passéieren. A mir brauche méi sektoriell Kollektivverträg, net nëmme pro Entreprise, klenger, mee ebe ganz grouss, och fir Secteuren. An dat séchert eeben d'Situatioun, d'Aarbechts an d'Lounbedéngunge vun de Leit of. Dir verstitt, dass dat eis e wichtege Punkt ass. Elo ass et esou, dass mer op deem Punkt vun de Kollektivverträg net wierklech Satisfaktioun kruten an de Wahlprogrammer. Dat muss een elo einfach. esou Ried eraus soen. Op déi europäesch Direktiv hi mécht nëmmen eng Partei Referenz iwwerhaapt, dat sinn d'Piraten. Eng Gesetzesreform gesinn weder d'LSAP nach d'DP vir. Wat awer bedauerlech ass, well dat zwou Regierungsparteie sinn, déi aktuell mat eis awer vill driwwer geschwat hunn, déi awer wëssen, wéi eis dat um Häerz läit, wou mer och am Comité permanent du travail et de l'emploi ëmmer erëm drop higewisen hunn, dass et eng Noutwendegkeet gëtt, mee déi d'LSAP ass fir méi Kollektivverträg, wat jo gutt ass, si hunn och Ideeë, wéi een dat kënnt ëmsetzen, mee si schwätzen awer net dovunner, dass d'Gesetz muss verbessert ginn an adaptéiert ginn. Déi Lénk sinn hei fir eng Reform vum Kollektivvertragsgesetz. Si sinn Dat ass awer gutt esou an noutwendeg esou. Csv schwätzt sech och aus fir eng Revisioun vun den Dispositions légales, mee do muss een e bëssen am Detail kucken, firwat. Well do ass et haaptsächlech mat dem Argument, fir d'Aarbechtszäite kënnen ze diskutéieren an ze flexibiliséieren, wat eis dann natierlech erëm net esou gefält. Mee et gëtt awer emol eng Direktioun, déi an d'Richtung geet, méi kollektiv. Verträg. Déi Gring si ganz vag hei. Dozou soen eigentlech net vill dovun. An d'DP schwätzt einfach mol guer net vun de Kollektivverträg. Mee do kommen ech nach drop zréck. Dat ass also e bëssen eng Datz, elo emol fir quasi all Parteien, ausser eeben e puer. E puer Ausnahmen do, an dat ass e wichtegt Sujet, well dorunner hänkt eeben, wéi gesot, ganz, ganz, ganz vill. An da si mer bei deem, deene Saachen, déi drun hänken. Dat ass op där enger Säit d'Fro vun der Aarbechtszäitreduzéierung, och dat e brisant politescht Thema aktuell. Ech erënneren nach eng Kéier just drun, dass d'Aarbechtszäitreduzéierung fir den OGBL Ëmmer, dat ëmmer an der Programmatik steet. Déi Fro vun der Aarbechtszäitreduzéierung ass esou al wéi d'Gewerkschaftsbewegung an déi kënnt jo och, d'Fuerderung vun de Gewerkschaften, och international. Dat ass also eist Thema. Also mir sinn do nach ëmmer nach wie vor dofir a mir sinn och grad elo an dësen Zäiten der Meenung, dass et dat Thema muss ugepak ginn. Mir si fir eng allgemeng an d'sechst Urlaubswoch an eng zousätzlech Verkierzung vun der Aarbechtszäit iwwert d'Gesetz. An dat ass de Kader, an deem mer eis géife beweegen. Dat géif bedeiten, mir brauchen effektiv e Gesetz, wat seet, et gëtt esou vill Stonne manner geschafft. An dann ass jo awer ëmmer déi Fro, wéi soll dat da goen, well an all Betrib oder an all Secteur gesäit dat e bëssen anescht aus. An dat do soe mir, dat muss iwwert d'Kollektivvertragswiesen passéieren. An duerfir ass et, jo, et ass elo interessant, dass jidderee sech äussert zu der Fro vun der Aarbechtszäitreduzéierung, mee soulaang een et net do un d'Kollektivvertragswiese koppelt, gëtt et effektiv e ganz, ganz schwieregt Thema. Op der Aarbechtszäitreduzéierung kennt Der d'Positiounen, déi do virsinn als d'LSAP an déi Lénk. An dogéint ass DP, csv an d'ADR, déi sinn. an de Fokus, déi sinn dogéint. Déi Gréng soen näischt dozou an d'Piraten och net. Voilà, ech mengen, do ass alles dozou gesot. Mir sinn der Meenung, dass dat do muss am Sozialdialog diskutéiert ginn. Mir brauchen awer op nationalem Plang d'Gesetz an da muss et eben deklinéiert ginn iwwert d'Verhandlunge vun de vun de Kollektivverträg. An da gëtt et jo, wéi Der wësst, net nëmmen d'Fro vun der Aarbechtszäitreduzéierung, mee et gëtt jo dann och nach déi ganz vill diskutéiert Fro, jo wéi sollen d'Aarbechtszäiten da gestalt ginn? An do ass de Ruff vum Patronat ganz haart an eindeuteg, si wëlle se flexibiliséieren. An do muss een elo e bësse warne virdru, well dat kléngt dann ëmmer flott, well jo da gesot gëtt, da kann een, Manner schaffen, wann et grad arrangéiert, an erëm méi schaffen, wann een et grad wëll. Mee dat ass jo net do, wou de Salarié et wëll, mee et ass jo do, wou d'Entreprise et brauch. An dat ass awer a kompletter Kontradiktioun mat enger harmonescher Work-Life-Balance a mat enger optimaler a gesonder Conciliatioun zwëschent dem Beruffsliewen an dem Privatliewen an domadder a konträrer Oppositioun zu eiser Positioun, wat d'Aarbechtszäiten ubelaangt. An ech wëllen och drun erënneren, dass mir hunn en Aarbechtszäitgesetz hei zu Lëtzebuerg, wat engem Betrib schonn erméiglecht, eng ganz héich Flexibilitéit ze hunn. An do kënnt Der wierklech mat Leit aus de verschiddenen ekonomesche Secteure schwätzen an do wësst Der, do gëtt et ganz, ganz vill flexibel Aarbechtszäitmodeller. Dir selwer wësst et an Äre Beruffsstänn, mir wëssen et alleguer. Dat ass net de Fall, dass mir hei ganz rigid Gesetzer hätten, wou keng Iwwerstonnen erlaabt wären, wou keng Schichtaarbechten erlaabt wären an et misst alles immens gereegelt ginn, kann een och iwwert de Wee vum Kollektivvertragswiesen schonn eng Flexibiliséierung kréien. Dat ass awer wichteg, dann ass et jo am Accord mat de Sozialpartner an enger Verhandlung an da muss et eben esou sinn, wéi et idealerweis wier, dass et esouwuel fir d'Entreprise geet, dass se nach ka fonctionnéieren, mee awer dass d'Leit net ausgeliwwert sinn an hir Aarbechtszäit net à la bonne volonté vun vun engem Patron sinn an duerfir si mir do ganz dogéint, dass mer weider Richtung Flexibiliséierung ginn. An do muss een ervirsträichen, ech hunn et och schonn elo e puermol gesot, dass hei eng Partei wierklech an hirem Wahlprogramm eng ganz aggressiv Haltung géint schaffend Leit zu Lëtzebuerg ageschloen huet, dat ass d'DP mat hirer Äntwert oder hirem Entgéintkommen dem Patronat, fir ze soen, mir flexibiliséieren esou wäit wéi et nëmme geet d'Aarbechtszäiten. Mir sinn éierlech gesot erféiert iwwert dat, wéi et do formuléiert ass a wéi extrem awer wierklech do dem Ruff vun der UEL nogi ginn ass, fir ze soen, mir maachen do esou eng total Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten a mir ginn hin bis zu, enger Referenzperiod vun engem Joer, fir dat einfach mol an national an e Gesetz ze schreiwen. Dat ass eigentlech en Affront vis-à-vis vum Salariat an de Gewerkschaften. An et ass en plus europäesch net esou méiglech. Och dat ass der DP egal, well da schreiwen se, da muss mer eben europäesch Direktiven änneren, fir dass dat eben méiglech ass. Dat ass eng hefteg Positioun, wou mer awer drop hiweisen, dass déi neoliberal Ideologie do eis wierklech fir eis en No-Go ass an eng rout Linn, déi iwwerschratt ginn ass. An do erënnere mir nach eng Kéier un eis wichteg Positioun. Wat déi aner Parteie soen, eigentlech ganz wéineg zu der Fro vun dem Aarbechtszäitgesetz u sech. Dann hu mer ganz Kapitelen zum Aarbechtsrecht, déi ech elo iwwersprangen, wann Der d'accord sidd, mee dat gëtt wierklech ze laang. Mee déi sinn awer natierlech net méi, net manner interessant oder manner wichteg fir eis. Mee et ass elo aus Zäitgrënn, wéi den Télétravail, den Droit à la déconnexion, awer och e wichtegt Thema ass d'Formation professionnelle continue, och an deem Wandel, wou mer eis, dee Strukturwandel, wou mer eis befanne vun der Aarbechtswelt, ass dat natierlech e Sujet, wou een och muss genau kucken, wat deen een oder anere seet. A schlussendlech d'Protection de l'emploi, dat ass dee ganze Volet Aarbechtsrecht am Fall vun Entreprisen, wou et net esou gutt geet. Dir kennt dat, d'Gesetz vum Maintien dans l'emploi, d'Gesetz vun de Plans sociaux an de Faillitten, all déi Froen, wéi sécuriséiert een de Salarié op senger Aarbechtsplaz vun A bis Z, dass en eeben richteg geschützt ass vum Aarbechtsrecht. esou wéi d'Aarbechtsrecht jo och geduet ass, fir de Salarié ze schützen. Do ginn ech elo emol e bësse méi séier driwwer ewech, mee da wësst Der, dass mer do och ganz Kapitelen drastoen hunn. An da schléissen ech of. Mat dem Dossier Fiskalitéit, wou ech virdrun eng gutt Nott do verdeelt hunn, gëtt awer net nëmme Guddes ze berichten. Bon, déi Fro vum Steierbarème ass jo nach mitigéiert. Ech wëll elo net soen, dass alles gutt, wat gesot gëtt, mee mir hunn eppes, wat passéiert. Et spiert een, dass e Gedanken emol ukomm ass, dass do awer eppes muss geschéien. Nach net jidder Partei ass do voll op eiser Linn, mee déi kréie mer och nach dohin. Mee dann ass et awer e bësse méi komplizéiert bei der Steiergerechtegkeet u sech, well déi läit jo net nëmmen an der Fro vun der Kaderprogressioun. Dann hu mer d'Fro vun der Gerechtkeet vum Barème fir d'Personne physique. Och do, erstaunlecherweis, hutt Der gesinn, seet elo jiddereen, mir mussen, also bal jiddereen, mussen déi kleng an déi mëttel Revenuen entlaaschten. Dat ass jo och emol schonn en neien Toun, deen soss vläit net esou unanime gedeelt ginn ass vun alle Vertrieder. Dat ass jo eng gutt Saach, mee do hält et dann awer op. Do kann een enke kuerz, well dat einfach wichteg ass, duerch déi eenzel Parteie goen. D'LSAP proposéiert en neie Barème. En neie Steierbarème, deen ass op den éischte Bléck ganz sympathesch, muss een awer och elo den Detail nach kucken. An dee kënnt e bëssen an déi Richtung, déi mir och soen, ënnen entlaaschten, bei den ënneschte Revenuen, bei de Mëttelstandsbockel offlaachen. An Uewen méi besteieren. Just beim Uewen méi besteieren ginn si elo bëssen manner wäit. Si schwätzen vun zwou zousätzlechen Tranchen vun 48 an 49 Prozent. Do ware mir nach bësse méi wäit gaangen. Souguer d'DP seet, Mir sinn dofir fir déi kleng an déi mëttel Revenuen ze entlaaschten. Wat gutt ass. Mee op där anerer Säit sinn se dann awer géint eng Erhéijung vum Taux maximal d'imposition. wéi mer eis dat da kënnen denken, an et ass och net ganz prezis, wéi déi Entlaaschtung soll passéieren. CSV, Mengen ech brauch ech haut elo kengem méi ze soen, d'Positioun ass bekannt, jiddwereen entlaaschten. Also dat ass och elo oft genuch gesot ginn, mee och den OGBL weess net, wéi dat soll passéieren. Och mir si fir e finanzstaarke Staat, och mir si fir Steiergerechtegkeet, mee déi kann Awer elo net goen, wann ee seet, mir maachen ënne manner, an der Mëtt manner an uewen och manner. Dat heescht, si sinn do jo e bëssen an engem argumentativen Zwickmille fir elo ze erklären, wéi dat dote soll finanzéiert ginn a wéi dat soll an der Realitéit dann ëmgesat ginn. Si schwätzen also net vu méi Besteierung bei den ieweschte Revenuen. Déi Gréng sinn och an enger Richtung méi Gerechtegkeet am Barème. Déi Lénk och eng Propositioun, déi zimlech Proposition, eis Visiounen rejoignéiert. D'adr ass och relativ extrem op där doter Fro. Si sinn eigentlech net fir eng Steierreform. Si wëllen dat net. Si kënnen sech et virstellen, driwwer nozedenken an eventuell ze examinéieren, mee elo net direkt eppes ze maachen, dat ass och schwéier virstellbar. Dofir jo, och do geet et e bësse weider an et passéiert eppes an de Gedanke vun den eenzelne Parteien, mee et geet net wäit genuch an net jiddereen ass do schonn op deem richtegen Niveau ukomm. An dann ass déi grouss Fro vun der Verméigenssteuer, bon, et ass elo och scho ganz vill doriwwer geschwat ginn, Ech maachen et elo do ganz kuerz. Do hu mer, do trennt sech d'Spreu vum Weizen. Do hues déi eng, déi sinn dofir an déi aner sinn dogéint. Mer sinn der Meenung, dass déi Inegalitéiten an der Gesellschaft an déi Inegalitéiten um Besëtz an um Patrimoine sech jo a ganz Europa ëmmer weider verdéiwen an déi Schéier ëmmer weider ausernee geet. An dat ass och zu Lëtzebuerg de Fall. An dat ass Gëft fir eng Gesellschaft, fir eng Demokratie, dass genau do wierklech geféierlech Tendenzen entstinn, Dat ass Gëft fir d'Solidaritéit vun de Leit. An do muss eppes passéieren. An do si mer an enger Endlosspiral, wa mer net do méi eng gerecht Besteierung hikréien. An och eng gerecht Besteierung zwëschen deenen, déi eben net esou vill hunn, an deenen, déi richteg, richteg, richteg vill hunn. An dofir si mir och fir eng Verméigenssteuer. Do sinn d'LSAP, déi gréng an déi Lénk dofir, an d'CSV, d'DP an d'ADR dogéint. Bon, ass och lo net mega iwwerraschend, mee dat hutt Der matkritt. An dann ass jo och nach déi wesentlech Fro vun der Steierongerechtegkeet, déi zwëschent der Besteierung vun der Aarbecht an der Besteierung vum Kapital. An domadder halen ech elo op, well et gëtt awer schonn erëm ze laang. Mee dat ass e ganz, ganz wesentlecht Thema. D'CSL hat och elo eng interessant, also d'Chambre des Salariés, eng interessant Nott dozou erausbruet, dass mer wierklech do am OECD, an den OECD-Länner, zu Lëtzebuerg wierklech ganz schlecht do stinn, wat d'Proportioun vun der Steierrecetten ubelaangt an der Steier Besteuerung vun der Aarbecht an der Besteuerung vun dem Kapital. Do si mer frou driwwer ze liesen, datt déi Lénk an déi Gréng eigentlech eng positiv Äntwert do op eis Fuerderung ginn. LSAP, déi Lénk, Piraten a Fokus sinn och fir eng Finanztransaktiounssteier. An DP an csv sinn eben total dogéint an hunn do eng aner Meenung an denken och esouguer, datt d'Revenue vun de Kapital eigentlech nach manner misste besteiert ginn oder voire exonéréiert gi vun der Besteierung. Dat ass natierlech elo net an eisem Sënn. An d'Betribsbesteierung, hunn ech dat gesot, wat ze soen ass, ech denken do muss elo op. gehale ginn domat. Dir ass zweemol gesenkt ginn an de vun der leschter Regierung. Mir brauchen hei och e bësse méi Fairness an der steierleche, an der Besteierung vun den Entreprisen an de Personnes-physiquen. Do kennt Der, kennt Der och d'Positioune vun den eenzelne Parteien. Voilà. net einfach, ech et Iech, also et ass net einfach fir Iech dat do elo alles hei matzehuelen, mee et ass awer och net, ech hu versicht et wierklech esou e bëssen ze resuméieren op deene weesentlechste Froen. Mir hunn elo nach ganz vill Sujeten, déi mer, déi ech hei elo guer net ugeschwat hunn, an et ass e bëssen en Hin an Hier. Et ass jo och awer interessant ze gesinn, well ech denken, dass keen sech esou eng Aarbecht elo gemeet huet wéi mir hei an der Analys vun de Programmer, fir dat wierklech eng Kéier esou géigeniwwer ze stellen. Ech maachen elo e bëssen Eegeluef, mee et ass, mir hunn eis awer och do Méi gemeet an eis wierklech fundéiert wollten d'Saachen duerchkucken an net einfach soen, mir mengen dat wär net gutt, an einfach wierklech kucke wat se konkret dann dozou soen. An da wënsche mer eis einfach, dass et e bëssen hëlleft eisen Memberen hire Choix ze treffen an der Wahlkabinn den 8 Oktober, dass et eis alleguerten hëlleft e bëssen an der Analys vun de politesche Realitéiten an de politesche Positiounen de part et d'autre an ech mengen, dass et och wichteg ass fir zukünfteg Koalitiounsgespréicher, dass mer do nach eng Kéier elo séier kënnen nokucken, wou d'Accenter musse gesat ginn a wee wat gesot huet. Dat war esou laang am nationale Virstand an nach vill méi laang de Moien. Also gesitt Der, dass dat eigentlech den Haaptpunkt vun eisem Comité national war haut de Moien a ganz laang Stonnen, ebe also Zäite geholl huet fir eis. Mee et war awer gutt, et war e Konsens och am Sall a mir sinn do, hunn eng gemeinsam Lecture vun der Situatioun gemeet. Sou dass mer nach ëmmer keng Wahlrecommandatioun fir Parteien oder fir Leit ginn, mee fir Programmer, wéi Der elo gesinn hutt. Nach um Programm hate mer d'Preparatioun vun eise Wahlen, well virun, no de Wahlen, also virun de Wahlen fir eis emol, wann Der dann alleguerte mengt, elo si mer es awer sat mat deene Wahlplakater, da komme mir. Dir wësst, dass mer am Mäerz 2024 Sozialwahlen hunn. Do ass elo net de Moment fir haut eppes no baussen grouss unzekënnegen, mee mir sinn natierlech voll am gaangen eis Preparatiounen ze maachen, eis Lëschten opzesetzen, eis Kandidaten ze sichen an eis ze preparéieren an eiser Wahlcampagne, an eise Programmer, an eisem Material an esou weider. Dat war och nach e grousse Punkt nieft deem do. Ah jo, pardon, elo hat ech vergiess, mir hunn och nach de Moien wat Der jo guer net hei an der Broschür erëmfannt, den Deel Enseignement duerchgeholl, wat d'Parteien dozou soen, zu deene wesentleche Froen an der Bildung, an der Fro vum Enseignement. Dat ass hei net dran, well Dir kennt den SEW, déi maachen dat eegestänneg a si schreiwe selwer vill Texter an hunn do genau esou eng detailléiert Analys vun deem, wat déi eenzel Parteie gesot hunn zu deene wesentleche Froe vun der Bildung. An an dem SEW Journal gemat. Sou, de Frédéric ass awer do fir Iech, wann Der do spezifesch nach dozou Froen hätt, well och do si mer de Moien awer nach eng Kéier am Detail duerchgaangen. Mee soss gëtt et elo ze laang, wa mer dat nach eng Kéier maachen. Mee du kanns do op all Froen äntwerten. Mee awer och ganz interessant a wichteg ze kucken, Well do geet jo alles un, ne, bei der Erzéiung a bei de Froe vum Enseignement. An dann hu mer schlussendlech den Nationalvirstand ofgeschloss, wéi ëmmer, mat der Situatioun an den Entreprisen, déi eenzel Kollektivverträg, déi eenzel Konflikter, wou mer drastiechen oder déi geléist gi sinn oder déi grad wäerten opkommen. An do erlaabt mer just zwee Sätz zu deene wichtegsten. Mir hunn de Point gemaat iwwert d'Cargolux. Ech mengen, do brauch ech elo haut net méi vill ze schwätzen. Et war esou vill an der Press. Mir sinn ni frou, wa muss gestreikt ginn. Mir wënschen eis Léisungen um Verhandlungsdësch. Mir sinn awer frou, wann da gestreikt gëtt, wa mer e positive Resultat hunn. A mir hunn haut och nach eng Kéier deene Leit Merci gesot, déi de Courage haten opzestoen an a wierklech et duerchzezéien, well Streik ass jo och net alldeeglech hei zu Lëtzebuerg, Gott sei Dank. Mee hei huet et misste sinn an et ass gelongen an deem Sënn, datt mer e gudden Accord do fonnt hunn. Michel Cloos ass do, wann Der nach Froen dozou hutt, well haut hutt Der nach en zweeten Dossier, de Michel, an dat ass Iech och bekannt, dat ass dee vum Cargocenter. Do si mer och de Moien drop agaangen. Ganz schwiereg, ganz, ganz schlëmm a schwiereg Situatioun. Mir sinn iwwerrascht ginn domadder, dass d'Luxair selwer net matgemaach huet bei der europäescher Ausschreiwung. An dat bedeit einfach fir déi Leit, an et sinn der vill, iwwer 1.200, Michel, déi do beschäftegt sinn am Cargo Center zu Lëtzebuerg, déi guer net wëssen, wéi et soll weidergoen an dann och nach wéineg Kommunikatioun matkréie vun hirer Direktioun, wéineg berouegend Messagen do héieren. Hei geet et drëm, Esou Aarbechtsplazen ofzesécheren, dat misst jo do garantéiert sinn. An awer d'Acquisen ofzesécheren, hir Situatioun ofzesécheren, hir Zukunft ofzesécheren. An duerfir musse mir streiden, esou traureg wéi et ass an esou schued wéi et ass, mee mir mussen, well mer net wierklech weider Ofsécherunge kréie vu Säite vun der Direktioun. An duerfir gi mer och op d'Strooss a mir hunn e Protestpiquet Den 29 Freiden de Moien um 8 Auer 30 ass do de Rassemblement virum Hotel Ibis an den nationale Virstand huet dem Syndikat Aviatioun do vollst Solidaritéit an Fewähr ginn fir d'Aktioun an mir wäerten do och déi déi kënnen solidaresch sech do mat weisen. E Konflikt hu mer och bei Coca-Cola, dat wësst der. well mer e Communiqué erausgeschéckt hunn. Do ganz kuerz, de Coca-Cola huet dann eng, ee Betrib hei zu Lëtzebuerg, wou 70 Leit beschäftegt sinn an déi hunn e Kollektivvertrag, dee schonn zënter 20 Joer existéiert. Déi lescht Verhandlunge sinn nach gutt verlaf, do hunn d'Leit eppes kritt an do sinn elo d'Verhandlungen, d'Kollektivvertragsverhandlungen ugaangen an d'Direktioun huet trotz bomme Resultater, well Cola-Produite gi weider gedronken, Bomme Resultater, einfach emol decidéiert de Leit do just Grimmele wëllen ze ginn. An du streiden se um Verhandlungsdësch schonn eng Zäitchen an d'Direktioun bleift bei hirem symboleschen Euro wou se de Leit do wëlle ginn. An dat ass u sech wierklech eng Frechheet vis-à-vis vun deene Leit déi do déi mega Beneficer do generéieren, gell, déi, déi dat erschaffen. An duerfir hu mer den Dossier op d'Schlichtungsamt ginn, well manifestement keng Léisung méi um Verhandlungsdësch ze fannen ass. An do ass am Oktober déi éischt Reunioun a mir hunn och do e Protestpiquet nach virdrun. An dann, fir déi, déi dat interesséiert, mir haten ugekënnegt kritt, dass de Betrib BSH zou mécht. Ganz alles zou, Buttik verkeeft, alles eriwwer. An dat ass och passéiert. Den 31 August war alles fäerdeg, d'Personal ass entlooss a mir hunn de Sozialplang verhandelt. Deen ass virdrun ënnerschriwwe ginn. An an där onglécklecher Situatioun, wat jo och haart ass fir eis, wou mer da Leit hunn, déi entlooss ginn, si mer, hu mer et awer fäerdeg bruet, do gutt Indemnitéiten, d'Leit sinn awer elo gutt, si sinn an enger Situatioun, wou se quasi alleguerten, huet d'Christelle eis de Moien gesot, eng nei Aarbechtsplaz schonn hunn oder respektiv iwwerholl ginn an dann ofgeséchert wäerte ginn. BS Esch ass Bosch, wéi heescht dat elo genau, Bosch Siemens? Haushaltsgeräte. Bosch Siemens Haushaltsgeräte, fir déi gutt gemaach huet. An dann nach e leschte Kollektivvertrag, wou mer elo am gaange sinn, also ganz frësch am gaange sinn ze verhandelen. An dat ass net esou alldeeglech, dat ass dee vum Giddertransport, vun de Camionneuren. An do ass scho ganz laang guer näischt geschitt, konkret gesot zënter 2011. Dat heescht, do hu mer och seriö Gehaltsfuerderunge fir d'Camionneuren, déi och jo en haarden Job hu wéi mer all wëssen. An et gesäit net esou aus, wéi wann d'Federatioun vun den Arbeitgeber eis elo einfach do wëllt dat ginn. Mee do solle mir haut just de Message un Iech ginn, dass dat elo uleeft. A mir wäerten Iech do genuch nach informéieren a mat belageren. Voilà, dat sinn déi wichtegst Dossieren. Et ass nach ganz vill gesot ginn, mee dat hei ass schonn ze vill fir eng Pressekonferenz. Ech weess, ech weess, ech weess. Deet mer esou leed. Merci fir Är Gedold. An hiert nolauschteren an ech kucken enker just op ech näischt Wichtiges vergiess hu bestëmmt. Well dir mengt ëmmer dat wier eng immens laang Pressekonferenz, mee all Kess wa mer hei erausgi soe mer, dat hu mer net gesot, dat hues de net gesot, ah jo. Mee bon, iergendswann muss et och Stopp sinn duerfir. Merci.